السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو راجدھانی دی کہانی شروع کریں پہ سفر اسلام آباد دا تے اج دھوپ کوئی نہیں جھڑ ہے تے سردی ٹکا کے بولی پئی ہے پالا ہے تے سفر ہی کروں نال نال تو راجدھانی دی کہانی بھی دسوں راجدھانی دے وچ خبراں اوہ پروتھے ہیں مذاکرات آلیا خان صاحب دے بیانات ہیں جڑے میڈیا تے سوشل میڈیا تے ہر جاہ تے چھائے پن خان صاحب نے کل بیان جاری کیتے تے نال جڑا ہے اعلان کیتے کہ وہ جڑا ہے ڈٹے کھڑے انہوں کو ڈیل دی پیشکش کیتی گئی ہے وہ کوئی ڈیل شیل قبول نہیں کرنے پہ انہوں کو آکھیا گئے کہ انہوں کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے یا بنی گالا اچ ہاؤس اریسٹ کرے سن انہوں نے کہ میں جڑی یہ آفر ہے یہ ٹھکرا دیتی ہے تے میں واضح کر دیتے کہ میرے جڑے مقدمات ہیں انہاں دا میں سامنا کریساں عدالتیں دے وچ ونج کے تے نال میں ڈٹ کے کھڑا ڈو ہزار پنجوی جڑا ہے آون والا جڑا سال ہے او حقیقی آزادی دا سال ہے ایک دفعہ ول حقیقی آزادی خان صاحب قوم کو دیواون چاہندن تے انہاں نے آخری تے کہ حقیقی آزادی دا سال جڑا ہے او کل ہی ہے خان صاحب دے بیانات دے اتے نون لیگ دے لیڈران دے بیانات بھی دھڑا دھڑا آندے پن تے امریکی ایلچی جڑا ہے رچرڈ گرینیل ان دے بیانات دے اتے بھی نون لیگ دے جڑے مختلف لیڈران ہیں تلال چودھری خواجہ سعد رفیق خواجہ آصف رانا ثناء اللہ تے باقی چھوٹی موٹی قیادت جیڑی ہے وہ سارے الیندے پین گال کریندے پین پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات بھی رکھے سامنے کل ملاقات تو بعد خان صاحب نال جی کمیٹی آئی ان کی ملاقات آئی

ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ انہاں دی ہوا ہے کہ سیاسی قیدی ہیں جڑے انہاں کو چھوڑ دیتا ونجے تے نال نال جڑے اپنا جوڈیشل کمیشن بناون دا جڑا مطالبہ ہے وہ قائم و دائم ہے جوڈیشل کمیشن بن دے نہیں بندا یہ ظاہر ہے کمیٹیاں مل کے باسن آپس دے وچ ایک دوجے کو قائل کرے سن والی پتہ لگ سی یہ تو علاوہ 27 دسمبر ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید دا یوم شہادت اے ایں حوالے نال بیانات ہن بہوں سارے لیڈران دے سابق صدر آصف علی بلکہ صدر مملکت آصف علی زرداری دے نال جڑا ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم شہباز شریف جیندے خصوصی بیانات جیڑے ہن اج این وزیر اعظم صاحب دا جیڑا بیان ہے انہوں نے آکھیا کہ اج اساں بے نظیر بھٹو شہید دی ستارویں برسی پہ منیندے ہیں بے نظیر دے ویژن تے نظریات کو اگوں تے ودھاوݨ تے میں صدر مملکت آصف علی زرداری تے بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کریندا بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت دی علمبردار ہن تے سیاسی عمل دے وچ مکالمے تے مفاہمت تے او یقین رکھدے ہن۔ بینظیر تے نواز شریف دے درمیان مساک جمہوریت تھیا ہا جڑا انہیں دی میراث دا ثبوت ہے بے نظیر بھٹو ہمت دی علامت ہن وزیر اعظم شہباز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کیتے جی وزیر اعلیٰ سندھ باقی شخصیات بھی اج محترمہ بے نظیر بھٹو کوں یاد کریندے پن انہاں دی برسی دے موقع تے ورینہ دے موقع تے ایندے وچ کوئی شک نہیں کہ پاکستان دے وہ عظیم لیڈر ہن انہاں نے کئی انقلابی قدم چاتن خاص طور تے پاکستان دے وچ خواتین دی ترقی دیہی خواتین دی ترقی جتھاں بھی تریمت دی خواتین دی ترقی دی گالھ آسی۔ ملکی سیاست، ملکی معیشت، معاشرے دے وچ کردار دی گالھ آسی۔ اتھاں بینو دین بھٹو دا جیڑا آہر ہے کم ہے یقینا فرسٹ ویمن بینک ہووے، خواتین پولیس اسٹیشن دا قیام ہووے۔

ترقی ݙیوݨ بی بی دا خواب ہا اڄ انہاں دے سیاسی مخالفین وی چنگے لفظیں نال یاد کریں ان دی وجہ ظاہر یہ ہے کہ انہاں نے اپنے عمل نال اپنے کردار نال ثابت کیتا ہے اج ظاہر ہے جڑی مرکزی تقریب ہے تقریبات تھی سن راجدھانی اچ وی لیکن مرکزی تقریب جڑی خدا بخش بھٹو اچ تھیسی قافلے روانہ ہن ملک بھر توں بلکہ دنیا توں وی لوگ خصوصی طور تے بیری دی بھٹو شہید دی برسی واسطے پاکستان آندن